Дыууын ӕртыккӕгӕм сӕр Уӕд Йесо дзурын райдыдта адӕмӕн ӕмӕ йӕ ахуыргӕнинӕгтӕн. Моисейы бадӕн ӕрбадтысты динамонджытӕ ӕмӕ фарисейтӕ. Ӕмӕ уын цы зӕгъынц, уый кӕнут, фӕлӕ сын сӕ хъуыддӕгтӕ ма фӕзмут, уымӕн ӕмӕ уыдон цы фӕзӕгъынц, уый сӕхӕдӕг нӕ кӕнынц. Бӕттынц уӕззау, зынхӕссӕн уӕргътӕ ӕмӕ сӕвӕрынц адӕмы кой. сӕхӕдӕг та сӕм сӕ ныхы кӕронӕй дӕр не вналынц. Сӕ алы хъуыддаг дӕр адӕмы цӕстмӕ кӕнынц. Ӕфтауынц се вӕрӕнты уӕрхыл ӕмӕ сӕ дарӕсы косоратыл. Уарзынц минасы фынгтыл уӕле ӕмӕ синагогӕты раззаг бынӕтты бадын. Уарзынц, цӕмӕй сын сахарты фӕсты адӕм кӕной арфӕтӕ ӕмӕ сӕ хоной ахуыргӕнӕг, ахуыргӕнӕг. Сымах та ахуыргӕнджытӕ ма хонӕнт, уымӕн ӕмӕ уын ис иу ахуыргӕнӕг, Чырысти. Сымах та уе ппӕт дӕр ӕфсымӕртӕ стут. Ӕмӕ зӕххыл уӕ фыд дӕр макӕй хонут, уымӕн ӕмӕ уын иу фыд ис, уӕларвон Фыд. Зондамонджытӕ дӕр уӕ ма хонӕнт, уымӕн ӕмӕ уын ис иу зондамонӕг, Чырысти. Уе хсӕн уӕлдӕр чи у, уый уын уӕд лӕггадгӕнӕг. Уымӕн ӕмӕ йӕхи чи бӕрзонд кӕны, уый ӕрныллӕг уыдзӕни, йӕхи чи ныллӕг кӕны, уый та сбӕрзонд уыдзӕни. Саросӕрдинамонджытӕ мӕ фарисейтӕ, цӕстмӕ хъустӕ! Адӕмӕн ӕхгӕнут уӕларвон паддзахадмӕ дуар! Уӕхӕдӕг дӕр ӕм нӕ цӕут, ӕмӕ йӕм бацӕуын кӕй фӕнды, уыдоны дӕр нӕ уадзут. Саросӕрдинамонджытӕ мӕ фарисейтӕ, цӕстмӕ хъустӕ! Сымах хӕрут идӕдзты хӕдзӕрттӕ ӕмӕ бирӕ кувут цӕстмӕ! Уый тыххӕй баййафдзыстут карз ӕфхӕрд. Сӕросӕрдин амонджытӕ ӕмӕ фарисейтӕ, цӕстмӕ хъустӕ! Сымах ӕрзилут денджызы мӕ зӕххыл, цӕмӕй иу адӕймаджы уӕддӕр раздахат уӕ динмӕ, ӕмӕ уын уый уӕ къухы куы бафты, уӕд дзы скӕнут зындоны хъӕбул, уӕхицӕй дыууӕ хатты ӕвзӕрдӕр. Сӕросӕр куырм фӕтӕгтӕ! Сымах дзурут, исчи кувӕндонӕй куы басомы кӕна, уӕд уый ницы у, Фӕлӕ кувӕндоны сызгъӕринӕй чи басомы кӕна, уый йӕ сомы ма басӕттӕд. Ӕнӕзӕнттӕ мӕ куырмытӕ, ахсджиагдӕр цы у, сызгъӕрин ӕви кувӕндон, сызгъӕрин сыгъдӕггӕнӕг. Ноджы фӕзӕгъут, нывондхӕссӕнӕй исчи куы басомы кӕна, уӕд уый ницы у, фӕлӕ нывондхӕссӕныл цы нывонд ис, уымӕй чи басомы кӕна, уый йӕ сомы ма басӕттӕд. Ӕдылытӕ мӕ куырмытӕ! Ахсджиагдӕр цы у, нывонд ӕви нывондхӕссӕн, нывонд сыгъдӕггӕнӕг? Уӕдӕ нывондхӕссӕнӕй сомыгӕнӕг сомы кӕны нывондхӕссӕнӕй дӕр, ӕмӕ йыл цывӕрдис ӕппӕт уыдӕттӕй дӕр. Кувӕндонӕй сомыгӕнӕг сомы кӕны кувӕндонӕй, стӕй дзы чи цӕры, уымӕй дӕр. Арвӕй сомыгӕнӕг сомы кӕны Хуыцауы бадӕнӕй ӕмӕ уыцы бадӕны бадӕгӕй. Сӕросӕргин амонджытӕ ӕмӕ фарисейтӕ, цӕстмӕ хъустӕ! Моисейы ӕгъдаумӕ гӕсгӕ суанг битъына, къонтхора ӕмӕ зирӕйы дӕсӕймаг хай дӕттут, йӕ хъаззӕгтӕ рӕстдзинад иннӕй барӕвдауын ӕмӕ уырнындзинад та ницӕмӕ дарут. Сымахӕн ӕмбӕлд адӕттӕ кӕнын ӕмӕ уыдӕттӕ дӕр рохуаты нӕ ныууадзын. Куырм фӕтӕгтӕ, къогъойы чи фӕрсудзы ӕмӕ теуайы чи ныхъуыры. Сӕросӕрдинамонджытӕ ӕмӕ фарисейтӕ, цӕстмӕхъустӕ! Сымах къус ӕмӕ тӕбӕгъ ӕддейӕ сыгъдӕг кӕнут. дзаг цӕмӕй сты, уый та уӕ къухы бафтыд, кӕрӕф ӕмӕ ныфсис кӕй стут, уый руаджы. Куырм фарисей, фыццаг уал къус ӕмӕ тӕбӕгъ ссыгъдӕг кӕн мидӕгӕй, ӕмӕ уӕд ӕддейӕ дӕр уыдзысты сыгъдӕг. Сӕросӕрдинамонджытӕ ӕмӕ фарисейтӕ, цӕстмӕхъустӕ! Сымах чъырӕй цагъд зӕппӕдзты хуызӕн стут. Уыдон ӕддейӕ рӕсугъд зынынц, мидӕгӕй та дзаг сты мӕрдтысджытӕ ӕмӕ алы чъизитӕй. Афтӕ сымах дӕр уӕ бакастӕй адӕммӕ рӕстгӕнджытӕ кӕсут, мидӕгӕй та дзаг стут цӕстмӕ ми ӕмӕ тӕригъӕдӕй. Сӕросӕр динамонджытӕ ӕмӕ фарисейтӕ, цӕстмӕ хъустӕ! Пехуымпартӕн аразут зӕппӕдзтӕ, рӕсугъд кӕнут рӕстыты цыртытӕ ӕмӕ фӕзӕгъут, нӕ фыдӕлты рӕстӕг куы цардаиккам, уӕд пехуымпарты тугныккалджытимӕ ӕмдзӕхдон нӕ уыдаиккам. Афтӕмӕй ӕвдисӕн лӕуут уӕхи ныхмӕ, пехуымпарты марджыты байзӕддаг кӕй стут, уый тыххӕй. Уӕдӕ бафтаут уӕ фыдӕлты азымы. Кӕлмыт ӕмӕ калмы цот, куыд фервӕздзыстут зындонмӕ уӕ ныббарыны тӕрхонӕй, уый тыххӕй уӕм мӕнӕ ӕрӕрвитын пехуымпарты, зондджынты ӕмӕ динамонджыты. Иуты дзамардзыстут ӕмӕ байтынддзыстут, Иннӕты нӕмдзыстут ехсӕй уӕ синагогӕты ӕмӕ сӕ сурдзыстут-иу сахарӕй иннӕ сахармӕ. Уымӕ гӕсгӕ уын зӕххыл цы рӕстаг туг фӕкалд, уый иууылдӕр фидинаг у. Рӕстгӕнӕг Авелы тугӕй, кувӕндонӕй нывондхӕссӕны хсӕн кӕй амардтат, уыцы Варахийы фырт Захарийы туджы онг. Ӕцӕг уын зӕгъын, ӕппӕт уыцы фыдракӕндты тыххӕй ӕфхӕрд баййафдзӕн ацы фӕлтӕр. Иерусалим! Иерусалим! Пехуымпарты марӕг ӕмӕ дӕумӕ рвыстыты дуртӕй цӕгъдӕг. Цал хатты мӕ фӕндыди Маргъе лӕппынты йӕ базырты бын куыд бакӕны, афтӕ дӕ хъӕбулты ӕрӕмбырд кӕнын, фӕлӕ сымах нӕ бафӕндыди. Ныронг уӕ хӕдзар уӕгъдӕуы ӕнӕхицау ӕмӕ афтидӕй. Уымӕн ӕмӕ уын зӕгъын, цалынмӕ афтӕ зӕгъат, арфӕгонд уӕд Хуыцауы номӕй ӕрцӕуӕг, уӕдмӕ мӕ нал фендзыстут.